mangwana nemasikati manheru kwese kwamuri kumativi enyika tiri kuenderera mberi nekudzidza foroma yedu yephotoshop handiti uh, nhasi muchirongwa chanhasi tinoda kuti tiongorore isu kuti uh, Patinotangira kusevenzera nebepa chinyorwa redu ratinenge tasarudza isu, uh, pane mapazi atinotanga kuona saka toda kuziva kuti mapazi iwayaya basa rawo raanoita uh, nderipi neripi anditi uh, tikatarira patiri panapa isu tinoona kuti tine mapazi uh, atinoona anosanganisira bepa redu riri pakati panapa tikaendawo kurudyi kune kuno ukuku kune mavara kuruboshwe kuno ukuku kune bazi rine zvisevenziso zvemhando dzakasiyana-siyana dzatichaongorora Handiti ku, kune uh, mapenzura edu, kune zvigero, kune zvekudzimisa, kune zvekuti tiise mavara pa bepa chinyorwa redu riri pakati panapa uyezve chimwe chekuti mugare maziva ndechekuti mukauya pachisevenziso chega chega chine kamwe kanenge kachionekwa kanokupa kanokubayira zanhi rezvinokwanisa kuitwa kana kuitika mushure mekunge wasarudza chisevenziso chaunenge wasarudza sepanapa ukangosiya chinongedzo chako chiri pa uh, pachisevenziso ukatarira unobva wapiwa ka kanenge ka kachionekwa kanenge kubayirawo zani kuti ichi chinodai ichi chozodai ichi chozodai saka kungo kungogadzika iwe nhingi uh, chinongedzo chako pane chisevenziso chega chega wototanga kutopiwa kuti chii chingaitike asi tichazoti zvedu tipinde muchisevenziso chega chega handiti uh, vanoti ivowo kuziva badza kurisevenzesa kana kuona kana kuona richisevenza handiti saka tichazopinda muudzamu hwechisevenziso chega chega kana taakusevenza isu nemifananidzo yatinenge taakukakata tichipfekera iyo pabepa chinyorwa redu riri pana apapa ndo zvichauya muzvikamu zviri kutevera handed uh, zvanhasi ndizvoda kuti tingoziva kuti kunoku uku kuruboshwe kune zvisevenziso uh, uyezve tikauyawo pa tikauyawo pano padenga panapa pane zvimwe zvisarudzwa zvinokwanisawo kushandura uh, mamiriro maonekero e, zvaunenge uchiseenza nazvo pabepa chinyorwa chako handiti tichapinda kwese kunoku kuti tizive kuti chii nechii chitinoita chii uh, pano apapa pakanzi window ndo panotipawo uh, ah, zvikamu zvese zvatiri kusevenza nazvo zvakavhurika pari zvino handiti mukaona pano patiri panapa ndikashevedza ini uh, pano pakanzi chi rege nditsvage ndishevedze pano pakanzi character pano ndikapabaya kudai muchaona kuti chambva chaiswapo chikamu chino ichichi zvinoreva izvo kuti Ah, chikamu chino ichi chakakosha zvikuru nekuti ndo chinotipa zvikamu zvese zvatinenge tichida chatinoda kuti tione pa tiri kusevenzera pana apapa tinoshishevedza kubva uh, pana apapa uyezve kuti uchione kuti ndechipi chiri kusevenza unoona nekutsarwa kwakaitwapo separi zvinhu izvino zvingatitsarei pano pakanzi mabrushes pano chikamu chiya chomba chauya tikazodzokazve kuzoona pahwindo pa pedu panapa mabhurashi edu atsarwa poitawo chino chakanzi adjustment chinenge chimubva ndiripo chinogara chiripo panapapa handiti ndomafambiro anoita zvikamu zvedu tichizvironga tichizviburitsa tichizvivhara kuti uchibvise kana kusudurudza unouya kunoko utswinyira uh, ah, kuzasi kunoko handiti and eh, tikadzika nyasi kuno ukuku ndokwatino ndokune ganda remufananidzo wedu watinenge tichisenza nawo panguva imwe neimwe togona kuisa makanda akawanda asi kuti uzive kuti ganda nderipi rava kusenza naro unouya wosarudza pana apapa ndo raunenge uchikanika handiti panguva yega yega pabatei ipapo uh, uyezve mukatarira panapapa pane apo pana pakanzi maadjustments panapapa imwe nzirawozve yekudimbudzira kubva kuchisarudzo chatambotaura chiya chekutanga regai ndipatsanure mufananidzo wangu ndiuite uh, zvionekwa zvionekwa zviri tiri pamaadjustments panapa tikangofanana nekuve tiri mukatarira kurudyi uko tiri pachisarudzo chakanzi image icho pane mwenza wakanzi adjustments zve saka ndo uh, mwenza mumwe chete iwoyo saka pane kamwe kakudzokorora kanee kachiitwa muphotoshop chako ndichekungoti pamwe vanenge vachida kuti kana uri pedyo kuti zvirambe zviri pedyo nebo wari kuseenzera handiti kana ndiri pana apapa ndogona kukwanisa kuendazve kuchi ku kwakanzi adjustment kuya kuya anditi saka ndikabaya zve panapa pane imwe nzira zve yekudimbudzira yekuti ndiwane zvisevenziso zviya anditi ndiri pa uh, chikamu chema uh, ndakasarudza pakanzi adjustments anditi ndakasarudza panapa inzira yekudimbudzira panapa zve nzira yekudimbudzira saka pane nzira mbiri dzinenge nhatu dzekudimbudzira handiti ka Uh, tikauyazve kuzasi kuno ukoko kwatataura kuti ndokune makanda edu kuno ukoko mutsara unowe une ganda rino iri ndo wakamirira uh, zviri pana apapa anditi regai ndibvise svombonoro yepana apa iyi tikatarira kunyasi kuno ukoko kune tumwezve tudavado twatinokwanisa kuti tipfekere kana kushandisa twunenge tuchi shandura zvinenge zviri pa uh, ganda rino iri kana pamutsara uno uyu handeti ah, zvichisanganisira uh, une zvepadenga zviya zvatambotaura nezvazvo uh, zvokwanisawo kushandura zvinenge zvichiitika pamutsara wedu unoyu handeti togona kuwedzera mitsara mumwe nekuuya pano padenga pana pakanzi po layers touya pano pakanzi new layer tobata pano tobva tati okay tane mumwe mutsara wechipiri kana kunyasi kuno ukuku mukabaya mukabata panapa tikabaya panapa pa tane mumwe zvemutsara uh, imwe nzira ndeyekupatyisa nekubaya kurudyi toya pakanzi duplicate layer pano toto Ona kuti taane mifananidzo miiri wepasi newepadenga apa unenge wafanana kana wanga uri mufananidzo tokonazve kuramba tichiwedzera nekubaya kurudyi toyazve pano pakanzi duplicate layer topedzera tane mifananidzo mitatu yakafanana kubva ku um, uh, mutsara mumwe chete handiti ndo marongerwo azvinoitwa pano ah, saka tangoti tingoti batei batei mashandiro nemarongerwo akaitwa mapazi ephotoshop patinoivhura tinyatsonzwisisa kuti zvinofamba sei handiti ngatimbozorodzai pfungwa pari pari zvino tosangana musikamu chinotevera maita basa tatenda